пӗлтӗр хӗрӗх градусран та иртнӗ. Чӑваш Енре ҫитес кунсенче мӗнле пулӗ? Чӑваш Енре ҫурт-йӗр тӑвасси ытти ҫулсенчипе танлаштарсан юлса пырать. Ҫавна май паян республика ертӳҫи Михаил Игнатьев муниципалитетсен пуҫлӑхӗсемпе видеоканашлу ирттерчӗ. Чылай районта пӗлтӗр хӑпартма шантарнӑ ҫуртсене халӗ те туса пӗтермен. Патӑрьел, Ҫӗрпӳ, Канаш тата Хӗрлӗ Чутай тӑрӑхӗсенче ӗҫ аванах пырать. Ыттисене Михаил Игнатьев лару-тӑрӑва ӑнлантарма хушрӗ. Красноармейски тӑрӑхӗнче, сӑмахран, ҫурт-йӗр тума уйӑрнӑ лаптӑксенче газ пӑрӑхӗсем хӑватсӑр. Хӑш-пӗр ҫӗрте пачах ҫук. Ҫавна пула ӗҫ вӑраха кайнӑ. Сӗнтӗрвӑрри районӗнче техника инвентаризацийӗн бюровӗ документсене вӑхӑтра хатӗрлемен, организаци пуҫлӑхне явап тыттарма йышӑннӑ. Улатӑр тӑрӑхӗнче те чӑрмав чылай, унта ҫурт-йӗр тӑвассипе кӑтарту уйрӑмах япӑх. Ҫынсене юхӑннӑ ҫуртсенчен куҫармалли программӑпа укҫа панӑ чухне аван ӗҫленӗ эсир. Кӑҫал пулӑшу ҫуккине кура ҫурт-йӗр лартасси чарӑнса ланӑ, терӗ Михаил Игнатьев Улатӑр район администрацийӗн пуҫлӑхне. Республика ертӳҫи пурне те ҫитменлӗхсене ҫывӑх вӑхӑтра пӗтерме хушрӗ. Ялта тупӑш илмелли май сахалрах, ҫавӑнпа та нумайӑшӗ сӗт укҫипе пурӑнаҫҫӗ. Ҫӗрпӳ районӗнчи Тӑрваш ялӗнче пурӑнакансем вара виҫӗ уйӑх ытла сӗт укҫине курман. Выльӑх усракансемпе пирӗн корреспондент Оксана Баскакова тӗл пулчӗ.
Выльӑх-чӗрлӗх ял ҫыннин тӗрекӗ. Аполлинария Петрова пӗччен пурӑнать пулин те ӗне усрать. Ӑна вӑл ҫепӗҫҫӗн Маруська тесе чӗнет. Ӗне сӗтне лайӑх антарать, юр-вар хатӗрлеме те, сутма та ҫитет. Анчах та сӗт пуҫтарса каякансем сентябрьтенпе ват ҫынна укҫа паман. Ҫавӑнпа та Аполлинария Петрова улталанасран миҫе литр панине кашнинчех ҫырса пырать. Шутланӑ тӑрӑх, тӑватӑ пин тенкӗ ытла пухӑнса кайнӑ. Хам пӗчченех пурӑнат та пӗччен пурӑннипеле ҫисе яраймасть ӗнтӗ ҫан ҫул пӗрӗнен сӗтне. Ҫаплах стават тунӑ. Ини валли утӑ мичӗ пинлӗх утӑ илеп. Пӗлтӗр ҫирӗм пинлӗх утла утӑ илтӗм. Ние ҫӑпах усраски ачисем усраттарасшӑн бар-ха мана, питӗсем.
Сӗт укҫипе ытларах мӗн тӑватӑр? Сӗт укҫипе ытларах мӗнех тунӑ, ӗнене валлимех илнӗ. Сӗтне машинни килсессӗн те сӗтне укҫасӑрах парса яратпӑр, тухса тӑкнӑ пек, ытлашши пулнӑ пек. А пире укҫа кирлӗрен параппӑр вӗт эпир, ӗнисене аран-аран усраппӑр вӗт. Мӗн чухлӗ улӑм кирлӗ, мӗн чул утӑ кирлӗ. Ҫӑвӗпе урӑх ӗҫ ҫуккӑ, только выльӑх пӑхма хатӗрлеппӗр апат. Исӗтне ахалех тухса параппӑр вӗсене. Укҫине парас килмест вӗсен. Сӗт пуҫтаракансем ҫынсене сентябрьтенпе укҫа тӳлемен. Ялта ун пеккисем вун икӗ ҫемье. Кашнин тӑватшар пилӗкҫӗр пин тенкӗ пухӑнса кайнӑ. Ай вырӑнне ватсунсем те таҫта каясшӑн. Кам пуҫтарма килнӗ, ҫавна вараппӑр. Иртнӗ ҫулпа пачӑ-ха та. Сан пекех шантӑмӑрӑнчӗ una эпир. Укҫине хоть кӗтӳ укҫи тӳлемеллех пултӑр тесе саттурӑмӑр та укҫине памаҫҫӗ. Камсем килне пулнӑ ячӗ сетӗм меслете ҫамрӑка ҫамрӑк водитель Люда ятлӑ хӗрарӑмми. Ялта пурӑнакансем ют ҫынна шаннине пула улталанӑ, пӗр килӗшӳ тумасӑр документ ыйтмасӑр ӑна сӗт парса тӑнӑ. Ял халӑхӗнчен сӗте мысель кооператив пуҫтарать. Чӗртавара вӑл Ҫӗрпӳри сӗт заводне сутать, укҫине вӑхӑтра илсе тӑрать. Анчах ял ҫыннисем умӗнчи парӑма татма васкамасть. Халӑх сутакан сӗт пахалӑхӗ япӑххипе укҫа паман, тет кооператив директорӗ Олег Яндымиркин. Районти сӗт завочӗ чир тавара иккӗмӗш сортпа йышӑннӑ. Пӗрремӗш сортлинчен вӑл ҫирӗм процент йӳнерех. Анчах та кооператив ял халӑхне пӗр пус та паман. Ҫӗрпӳ район прокурорӗн аслӑ пулӑшуҫи Олег Мочалов пӗлтернӗ тӑрӑх, кӑҫал ҫынсем ҫӑхав ҫырман. Ҫапах та районти хаҫатра сӗт ыйтӑвӗпе статья пичетленсе тухсан прокуратура тӗрӗслеме пуҫланӑ. Кооператив директорӗ Олег Яндымиркин ял халӑхне иккӗмӗш сортлӑ сӗтшӗн ҫывӑх вӑхӑтра укҫине тавӑрса парӑпӑр тет. Халӗ тӗрӗслев пырать. Район прокуратуринче ку ыйтӑва ҫывӑх вӑхӑтра татса пама шантарчӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Александр Яковлев, Вадим Владимиров, Павел Ридков. Чӑваш Енре суя укҫа сарса ҫӳрекенсене тытса чарнӑ. Шалти ӗҫсен министерствинчен пӗлтернӗ тӑрӑх, Краснодар тӑрӑхӗнчен килнӗ алӑ-пӗр ҫулти арҫын Ҫӗнӗ Шупашкарти пасарта пин-тенкӗлӗх суя укҫапа тавар туянасшӑн пулнӑ. Хӑй арӑмӗпе пӗрле Hyundai Grand Sterex машинӑпа ҫӳренӗ. Унӑн автомобилӗнче полицейскисем тата тӑватҫӗр ҫитмен сакӑр пин-тенкӗлӗх суя укҫа тупнӑ. Вӗсем чарӑннӑ хӑна ҫурчӗн пӳлӗмӗнче вара пӗр пин тенкӗлӗх те пӗр ҫӗр ҫирӗмпӗр суя хут укҫа асӑрханӑ. Халӗ саккуна пӑсакансене хупса лартнӑ, вӗсене хирӗҫ уголовлӑ ӗҫ пуҫарнӑ. Пирӗн республикӑра наркотиксемпе айкашакансен шучӗ Атӑлҫи федераци округӗнчипе танлаштарсан икӗ хут сахалрах. Кун пирки Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗ наркотике хирӗҫ кӗрешекенсен комисси ларӑвӗнче пӗлтернӗ. Михаил Игнатьев каланӑ тӑрӑх, ҫамрӑксем ӑнӑҫу сывӑ пурнӑҫ йӗркинчен килнине ӑнланаҫҫӗ. Ҫакна республикӑра физкультурӑпа спорта иленекенсен шучӗ ӳссе пыни те ҫирӗплетет. Сӑмах май, ку кӑтартупа Чӑваш Ен Раҫҫейри малта пыракан регионсенчен пӗри. Ҫавах республика Пуҫлӑхӗ асӑрхаттару ӗҫ-пуҫне тата наркоманипе чирлисене медицинӑпа социаллӑ реабилитацие кӳрессине вӑйлатмаллине палӑртрӗ. Аса илтеретӗп, Чӑваш Енре наркомани диагнозпа пин те икҫӗр ҫынна шута илнӗ. Тепӗр икӗ пинӗшӗ профилактика ушкӑнӗнче тӑнӑ.